Минем экскурсияне үзе җитештергән иҗади уен коралы кешеләдә музыкант Гәрәй Габдрахман улы Мәхсүмянов үзенең музыкасы белән бизәп барыр. Гәрәй Максумянов Русиянең Татарстан һәм Мари Эл республикаларының атказанган мәдәният хезмәткәре. Ул татар халкының югалып килгән уен коралы Русләне торгызуда Русиянең күп төбәкләрендә зур эш алып бара. Сәлам ханымнар! Минем исемем Рәйсә. Мин Русиядән, Мари өлкәсе, Йошкар-Ола шәһәреннән. Йошкар-Ола, тәрҗемәсе татарча аның булыр, Кызыл шәһәр. Мин сезгә бүген үземнең чыгышымда әйтәсем килә бөек ханым Рабига абыстай Сафина турында. Безнең Мари Эл өлкәсендә хәзерге вакытта Ложа авылы, Ул ул вакытта ул аталган Мари Вятка губернасы, Ужым өязе, Лажа авылы. Бу ханым, абыстай, дин таратучылардан иң беренче булган. Аның турында сөйләп китсәк, без хәзер күп сөйли алабыз. Чөнки аның тормышы башланган, уку, аны уку башланган Ижбуби мәдрәсәсеннән. Ул туган 1896 елны Вятка губернасы Малмыш уезе Янаул авылында туган һәм дә аның э, аталары ике кызны Рабига Сафиналарны, Рабига һәм Рәхимә ике кызны алып киткән укытырга, белем бирергә Ижбуби мәдрәсәсенә. Алар анда белеп алганнар. Һәм дә аның э, Тәкъдире шулай булган, ул безнен шушы якларга Мухаммад Сафук дигән муллага кияүгә тормышка чыккан. Һәм дә менә шушы Лажы авылында Мариэл өлкәсе, хәзерге ул Бәрәңге районы, Лажы авылы, ул шушында гомере буе халыкка дини белем биргән. Үзенен шушы авылда, үзенен йортында, Аларның йортлары каршында алар моннан мәчет, алар мәчет оештырганнар. Анда мәчеттә анын ире Мухаммад Сафык дәрес биргән. Ә үзе шул бинаның янында ул кызларга дини дәресләр биргән. Менә хәзер инде без шушы Мухаммад Сафа кызы Рабига Быстайның шушы җирләргә килеп, шушында аларның шушы йортка ул кияүгә чыккан. Мөхәммәд Сафук дигән муллага. Мөхәммәд Сафук э, ул зур мулла булган шушы авылда. Ул Уфадан, ана Уфадан монда э, китергәннәр э, мулла итеп һәм дә ул үзенең атасы урында мулла булып хезмәт иткән авылда. Һәм дә аның үзенең беренче хатыны вафат булганнан соң ул шушы Рабига Быстайга Өйләнгән. Ул Рабига абыстайны шул барып, Вятка губерниясенә барып, шул Малмыш өязеннән, Кураньял авылыннан монда аны ул кияүгә алып килгән. Шулай итеп, алар тормыш кора башлаганнар һәм дә аларның балалары туган. Менә шушы йортта алар инде, менә монда аларның йортлары булган, монда аларның менә биналары булган. Дәрес бирә торган, ә менә бу тирәдә, шушы, шушы каршыда, монда булган мәчет. Бу шушы мәчеттә, менә безнең каршыда, монда хәзер берни дә юк инде, барысы да беткәннәр, ишлеп беткәннәр. Менә монда инде э, мин өйрәнү буенча монда мәчет булган. Ул мәчетнең э, аның проектысы да бар. Ә монда анда бина булган, э, йорт янында, шунда Рабига Быстай кызларны җыеп, аларга дини дәресләр биргән. Рәбига абыстай ул үзе бик гыйлемле булган, чөнки ул бит Ижбуби мәдрәсәсендә укыган, гарәпчә бик яхшы белгән, русча да яхшы белгән ул. Ул балаларга дини дәресләр дә биргән, э, дөньяви дәресләр дә биргән, э, математика, география, астрономия менә шундый искиткеч, шушындый кеп кечкенә авылда әле дә әбиләр әйтәләр, безгә әйтә торган юл, э, шундый география фәннәрен бирде дип әйтәләр. Кызганыч, Ул апалар инде вафат булганнар, алар аны сөйли алмыйлар. Безнең өйрәнү буенча без алардан ул мәгълүматларны алдык инде. Шушы сукмактан йөргәннәр. Минем дә э, кечкенә чагымда мин дә үзем шушы авылдан, шушы авылдан чыктым. Һәм дә минем исемдә шушы Рәбига абыстайга без килеп бергәнне, һәм дә анын өенә кергәч тә ул беренче безгә Шамаилне күрсәтә иде. Кызым менә бу Шамаил ул вакытта безнең әле аңламый идек. Ул әйтә торган янда анда аль-курси аятул курси язылган. Ну Коръәннең инде аятлары. Билгеле без ул вакытта аны аңламый идек. Ну аңламасак та без аны бик хөрмәтли идек һәм дә э, инде хәзер инде без аны аңлый башладык. Хәзер инде без аны халыкка да әйтә алабыз. Әйе, Менә шулай итеп алар бик матур тормыш иткәннәр. Менә монда аларның корт бакчалары булган. Монда инде аларның үзләренең бер үзат булары булган дип әйтик инде. Анда алар үзләренчә хайван асраганнар. Э, шулай итеп тормыш иткәннәр матур гына итеп. Һәм дә менә шушы вакытында, конфискация вакытында, репрессия вакытында дип әйтик инде, аларны э, Мухаммад Сафовны, аның иптәшен э, алып китәләр урман кисергә, шушы Мариэл якларына каядыр. Ул бер үзе генә кала. Шушы алты, алты баласы була һәм дә бер бала була беренче хатыннан калган Ләбибә исемле. Аларны э, бер төнлә килеп, куалап чыгаралар шушы өйдән һәм дә ул урамга чыгып китә. Алты баласын Ә иң кечкенә Хәтимә исемле кызын җилкәсенә салып, җылы-җылы менә шушы Лажы авылы буенча йөреп китә. Һәм дә ул шуннан барганда, аны Багаутдин дигән бер кеше, тукта әле безгә кер, дип әйткән. И ул аңа кечкенә генә мунчасын биргән. Анда бар, бар кеше дә курыкканнар, чөнки әгәр дә кем дә кем бу Мухаммад Сафу хатын Рабига быстайны үзләренә э, алып керәләр икән, алар да шундый э, дәрәҗәдә булырлар дип халык бик курыккан. Аны бер кеше дә кертмәгән. Ә бер бәндә, бер кеше Багаутдин аны керткән. Һәм дә үзе гә кечкенә генә бер мунча биргән, менә шунда торып кара әле дип шунда ул торган. Һәм, һәм дә алар шыпырт-шыпырт кына бер вакытны, Багаутдин әйтү буенча инде, аның хатыннары әйтү буенча, алар төнлә йөргәннәр монда. Ничек булган, нигә төнгә монда йөргәннәр? Шул конфискация алдыннан ишетеп алган да Рәбига абыстай, тиз генә бар итне гә тоз сибеп, аны мичкәгә салып, Ул аны тирес астына салып куйган. Тирес. Тиресне актырмаганнар, билгеле. Килгәннәр анда жандармлар, аны таба алмаганнар. Ә тирес астыннан аз әз-әз генә итеп итне алып, төнендә, төнлә балаларга аш итеп, шулпа итеп пешереп ашаткан. Аларның ризыклары булмаган. Чөнки халык та алардан курыккан. Алар һәммә кеше үзе өчен курыккан. Чөнки бик монда шундый чара булган, чара булган, бик куркыныч хәлдә булган халык. Кечкенә авыл, Берни белмиләр. Менә шундый хәлдә. Аннан сон инде э, Мухаммад Сафук э, кайта. Анын бер аягы киселгән була, гангрена булып. Аягы киселгәннән сон ул шушы чараны күреп, моны анын йорты юк, анын йортын бетерделәр, мәчетне бетерделәр. Ул барсына борчылып, ул вафат була. 1930 елны ул бакыйлыкка күчә. Шуннан сон инде э, Рабига абыстай Авыр хәлдә калды. Аның хәзер инде хәләл җефете дә юк, ире дә юк. Алты бала, нишләргә белмичә, аңа авыл халкы әйтте, Кайгырма, абыстай, әмәлләп сиңа бер йорт төзербез. Менә шушында алар аннары йорт төзеделәр. Яңадан йорт төзеделәр инде. Әйе, анда бер бүлмә ясады Рабига абыстай халыкны укытырга һәм дә инде аңа бик күп бирделәр. Аның уенда да бар ие. Әгәр дә инде булып чыкса, шушы авылда тагы бер мәчет төзергә. Но ул мәчет булып чыкмады. Әйе. Ә теге төзелгән мәчет Мухаммад Сафук аның хәләҗифаты вакытында төзелгән мәчет. Ул мәчет инде ул икшерелгән инде, ул сүтелгән иде. Аны ватып, э, ватып уже ташлап бетергәннәр иде. Менә аннан соң шушында дәресләр бирде инде ул, балаларын үстерде һәм дә инде балаларын дөрес юлга бастырып, аның балалары әле күбесе исән. Әйе. Анын оныклары да хәзер зур урыннарда эшлиләр. Анын оныгы э, посольствода эшли, э, бер оныгы, бер оныгы, бер оныгычы кыз, кыз бала, ул э, чит илдә посольствода эшли. Әйе. Шундый зур гыйлемле балалар үстереп, зур гыйлемле оныклар үстереп, шундый Рабига абыстай безнең Зур дәрәҗәгә ирешкән абыстай. Билгеле, анын әйтеп әйтергә була тагы бер тапкыр, анын белеме бик зур булган. Әйттем инде үземнең чыгышымда, Ижбуби мәдрәсәсен укып, анда ул ничек әйтим, свидетельство алып кайткан. Әйе, ул кәгазьне мин таба алмадым. Мин аны күп өйрәндем. Мин бу эшне өйрәндем үземнең Магистр чыгышымда, магистр яклавымда, әйе. Но мин анда таба алмадым. Анын ул белем алган кәгазен, аны анын килене бар. Бу авылда тора Аркия абыстай, аңа инде 92 яшь. Ул әйтте, без анын ул кәгазен, свидетельствосын күргән идек. Ижбуби мәдрәсәсен бетереп кайтып, кәгазь алып, ул шушы авылда яшәп, халыкка белем биреп, Халыкны җыеп, кызларга белем биргән. Әлеге вакытта да шушы авылда күп хатыннар, апалар, олы яшьтә инде алар, 90 узганнар. Алар әйтәләр, безнең әле Рабига абыстай биргән белемнәрегез әле, әле дә бар. Аларның да, алар әйткән буенча, алар тәҗвид кагыйдәләрен дә беләләр. Мин алардан сорыйм, нәрсә була, тәҗвид кагыйдәсе, алар әйтәләр, без беләбез, аны Рабига абыз та өйрәтте. Тәҗвид кагыйдәсен инде әйткән, дөрес әйтсәк, ул бит Коръәнне дөрес уку кагыйдәсе. Менә шундый зур белемгә ирешкәннәр алар. Менә инде шушы сукмактан без кечкенә чагында инде узып алга барасым килә. Без шушы сукмактан йөри идек Рабига абыстайга. Менә шушында аның кайда да ишеге бар иде. Без аннан кереп, анына кереп, без аңың белә курка идек. Ул үзенә күрә э, шундый шыпырт хатын иде, абыстай. Кызыгым, кызым, керегез, керегез дип әйтә торган иде. Әйе, без кереп утыргач, э, безнең э, әниләребез аңа сәдака иттерәләр иде, без сәдаканы аларга бирә идек. Ул сәдаканы бик алмый иде. Әйе, ул әйтә иде, кызларым, үзегез ашагыз. Чөнки авыр вакыт инде, сугыш беткән вакытлар. Сугыш, сугыш беткән инде, әле, әле ни безнең теге авыллар әле авыл хәлдә. Шуңа күрә ул сәдаканы да бик алмый иде, и кире алып кайтырга куша иде. Менә шул ул минем бала чагымның истәлеге инде анысы. Әйе. Менә монда абыстай әйтү буенча Мухаммад Шаркый абыстай, аның әле килене исән, 92 яшендә. Ул әйтү буенча менә монда мәчеткә дип әйтә. Утын юк иде, дип әйтә. Утынны булмагач, без утынны, дип әйтә, кайдан тапканнар, шулай итеп алып килеп, мәдрәсәне якканнар. Җылытканнар инде халыкка җылы булсын өчен. Утында бик утын табу да бик авыр булган, чөнки ул вакытта бит авыр авыр вакытлар булган. Сезгә инде булдыра алганча үземчә шушы мәгълүматны бирәмен. Бу бик кызык. Әгәр дә инде өйләнәсебез килсә, моны әле тирәнрәк итеп өйрәнеп була, кызыгыра итеп сезгә бирергә була. Әлегә шушылай итеп бетерәм. Сау булыгыз, сезгә исәнлек, саулык, тазалык, очрашулар сезнең белән насыйп булсын. Ике дөнья бәхете насыйп булсын сезгә. Сәлам галәйкүм, рәхмәтуллахи бәрәкәтүх.